Mae cyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yr adran yn ddewisiadau poblogaidd iawn yn y chweched dosbarth. Darperir dau gymhwyster ym mlwyddyn deuddeg a dau ym mlwyddyn tair ar ddeg. Addysgwn ddosbarthiadau o ugain a mwy yn flynyddol sy'n dysteb ddigonol o lwyddiant, hanes a thraddodiad yr adran. Ymfalchïwn yn ein cysondeb o cant y cant â Seren i E dros y tair blynedd ddiwethaf. Yma, cewch fwy o wybodaeth am y cwrs tag Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Gwelir cyflwyniad arall am y cwrs Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Egwyddorion a Chyd-destunau.

a sut i ofalu amdanynt drwy gydol y rhychwant oes o adeg cenhedlu i oedolaeth ddiweddarach. Cewch y cyfle i feithrin dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a llesiant dynol. Cewch hefyd feithrin dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bawb eu galluoedd a'u hanghenion unigryw eu hunain. Byddwch yn ennill dealltwriaeth drylwyr o sut mae darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a llesiant unigolion i'w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd.

Mae'r cwrs yn cynnwys materion cyfoes mewn perthynas â darparu system iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru sy'n foesegol a chynaliadwy. Mae'n hybu dysgu gweithredol a phersonoli drwy roi cyfleoedd i ymchwilio i faterion a thestunau gofal o'ch dewis eich hunain. Byddwch yn dilyn astudiaeth eang o iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant ar lefel uwch gyfrannol, ac mae Safon Uwch yn rhoi cyfle i chi ddatblygu dyfnder, gwybodaeth a dealltwriaeth mewn iechyd a gofal cymdeithason oedolion. This specification includes contemporary issues in relation to the provision of an ethical and sustainable health and social care and childcare system in Wales.

Mae'r cymhwyster yn cynnig llwybr dilyniant addas ar gyfer dysgwyr sydd wedi astudio TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Mae'r cymhwyster tag uwchgyfrannol a safon uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol o'r blaen ond sydd â'r gallu i astudio Lefel Tri.

Mae 50 y cant o'r cymhwyster tag uwchgyfrannol a safon uwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn cael ei asesu'n fewnol a 50 y cant yn cael ei asesu'n allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus. Aseiniadau a osodir yn allanol a'u marcio'n fewnol.

Mae'r pwyntiau tariff UCAS canlynol ar gael am cymhwyster tag uwch gyfrannol a safon uwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, the GCEAS and A-level in health and social care and childcare attract the following UCAS tariff points. Mae'r cymhwyster yn cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol drwy amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch neu i gyflogaeth. Gall dysgwyr hefyd symud ymlaen i gymwysterau eraill o fewn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Yn ogystal, mae'r fanyleb hon yn gwrs astudio sy'n gydlynol, yn foddhaol ac yn werth chweil i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y pwnc hwn. The qualification provides a suitable foundation for the study of health and social care through a range of higher education courses or into employment.

Diolch i chi am ystyried ein pwnc. Thank you for showing an interest in our subject. Gobeithio gallwch chi ymuno gyda ni'r flwyddyn nesa. Let's hope you can join us next year.